zvema makeup wakatanga rini uchatiitira zvimwe iwewe ah tsiureiwo muzukuru wenyu uyu makasamutsiura tichavigirwa mukwasha pano haa ah, maya gogaza pamukutongodhipisa yenyu but hapana kana stereka Aya ndiwo mashura chaiwa zvinotadzisa mvura kunaya izvi haa kule izi mashura akutoitika kunzoo kuihobho zvekuti panyaya dzekusanaya kwemvura chingondisiyaiwo zvenyu ipapa saka tototya kukutsiura here nhaiwe manje inini handinyarari ipo pano ka tichatambidzana zvibhakera chete haa mondikwadza kule mukati ndichazvipama futi here ndatogura ini zvino chitanga wadiridza usati waenda kumashura ako iwawo ah chimbowaregaiwo mainini bhobhi vaneta haa nhaikule Ko handati zvapere. Manje mukatodaro ndimi mosara muchidiridza. Ah, chinzwa kwayasvika manje muzukuru. Ita hako usiye wadiridza. Ah, onai gogazi plus denga riri kuratidza kuti kuda kutonaya kawo. Naiwo maitira mukitawo mungati mvura yacho inga nayo here ipapapo. Ah, regai ndidiridze vanhu imimi nhasi mukutoda musoro wangu mundiro chaimo chaimo. Zvauriwo ungatodiridze pamusoro mvura ngaisvike pasi ngainatsonyura imomo. Ya, mavheji ngaite zvekubhaguja mumvura ah nyaya iya yazopindirwa navamalema manje
iwe bobby nezuro pane kanjani kakauya kachikutsvaga ah inini here muchemberi saka inini manje iwe uriwo wega mukomana panapa hanzi kanonzi ani manje muchemberi hanzi kanonzi purokadhiya ndakatomboda ukaudza kuti mazono mukuita zvekupoda mm, muchemberi musadaro wani muri mumwe wangu wani nxa muchenjere kuvaraidzwa kana bhobhi uyu mozongoona pasisina munhu ah anongosvika achidya kamafisipodha iwawo ndinombonzaniko ini ini regai ndimbosvika kumashops kuyero ah, mowazi akukudaidzai kakule haiwawo kwana iwe itai zvekudiridza tete muzukuru wangu ashaiswa mufaro shuwa haa ndanyarara kule mofamba yenyu munyasha asi kuda zvekutaura saka nhasi munobuda nguvai manje Ah, kumakora past mchembere. Ndokuti ikoku.
Kumakota past one mchembere. Soon soon ndakutobuda. Ndingopedza udiridzi.
Manje pamba pano takutotya kurara nemi. Ah, kwete mkuru. A football player ka anta yese to get a win. You remember gurerere ya Suarez akazobata bhora ka. vapiwa red card pena yachobva yaseva manje isu tichatorara takaisa makoini ah, it's a good defending strategy gundogan style manje ini pano handidi kuzvionaka iwe mfana ndichakuputsira pasi one day ah, msadaro mundikwaza mukuru masilo akazotyora munhu gumbo kana zvezvezvi nyaya yangu wainzwa after nhasi upise zvinhu zvako izvozvo noted with action anyways muendese chibage kuchigayo hamusisina upfu ah, okay mkuru musandityire ka ndori dribla saga rechibage just like mosala ndobva ndarova musoro wekwavictor kamuka saka mukubuda nguva ainhasi e, eh, right apa kick off ndeya one ka but we supposed to go early kuitira mawarm up and stuff Eh, kana kuine wawa unondiisirawo mubag aewa makuru wane musatye anenge angori manolok nemahard and low mubag mangu garai makageza makuru wane kondogogezerei aewa kani maya mukuru ndirungoti doro ka roda munhu ageza kozi kwazitangorova usinogeza vanhu vanotanga kutofunga kuti ukupenga saka iwewe uchienda kuchigayo ndosara ndichigeza usazochinjirwe chibage ka ikoko last time wakazondiigira chibage chekenya iwe haa ah, nhasi am concentrating mdara aizondibhoo sei nongoitwa na onana kapa akaseva pena apa ndine attacking attacking wekairikeni kaya aa ah, haasi wekutototo here uya ah, mdara akabva kudhara uya haasi ato ne 13 gozi here haa saka ari kufamba shale big time Ko Suarez akazodii? Haa, ane dhiri raari kuita ka but pandakambosasa naye aiti anogona kungobudirira kuInter Miami. Chiendai munogayisa magetsi anoenda. Haa, mdara hanti mambozvitaura here? Yato repetition kai, kutenga player twice. Hameno chero, itai zvandasasa.
Kuiwo waimboti une vanhu vaunoziva kaiwo verera squad wakazodii? Nxa, ndakatovaisira mari havasati vawanikwa nanhasi. Haa manje zvoi tiri kuroora pasina munyai? Aiwa, haisi nyaya. Patinonoroora ndiwe unenge uri munyai wangu tongopanana mukana. Haa good chete apa wafunga shamwari. So topinda hedu. Ehe ngatipinde.
Haa indaa ready hope tinodzoka nezimoko.
Vasika havo vakwasha vedu. Ndizvozvo chaizvo tinotsagawo sadza. Sadza rizere vakwasha. Masvika nguva chaiyo haa inga munorima. Exactly plus isusu we are not cheap sadza. Eh eh saka regai titange zvedu zvatafambira pano. Haa let the match begin ka sezvo maofficials ese asvika so. Vhura muromo, toda 200 each. Zvakanaka ibaba, hamukwanise kuidzikisawo here? Hey, you guys, the mathematics is very simple ka guys. No money no deal. Femino haana kubva kuLiverpool for free ka. Kana pasina mari ita henyu mufambe fambe. Aiwa, uyu ndiye asina mari, ini ndinenge ndiiseri 300. Ah, manje ini ndoda kuisa hangu iri 600. ndobva ndatora vese haa zvakutaurika manje purogiramu yakufamba nemazvo manje yes let's proceed haa bhora rakufamba manje malinkman ari kutamba one touch football zvabva zvaitotiwa nebress pael classico anonzi ani bellingham right mombe yeumai haa iwe kwana iwe hasisati tapiwa kana rusambo wakutoda mombe yeumai stop fighting kanai guys but rusambo should go first ha saka toziva zipi manje ayewaka imi concentrate on your pockets pep guardiola hane netimu yaeric tenhag ka ndozvakazovarovesa izvozvo mumanchester derby 30 bres rahaland okay rusambo 500 handei tione lets bid ini hangu will start with 850 ha ko tiri kuzwa here nhai wangu ha 900 let's go auction closed let's move next ccp you see kuti ndine great market value ka a ah, iwe zvowanikwa sha mbapa nditodhura kudarika haland but haland was nominated for balondor ha nambaba vheli sori kumisa dare pakati I think tinenge tarasa imwe mari. Haa cause bag redu iri haa I think rakabooka tinenge tatodonhedza imwe mari but very sorry ana baba. Haa ndezvekuma.
Saka matiunzireko panapa. Eh? Zviriko here? Aiwa iza kani Bobby pamwana ane gauro kawasawira. never underestimate anyone iyo uchiri kuziva here kuti magaya magwaya ndiye akazogohwesa ka game raida man yupi akazohwina 10 apa ona nabvabva aseva pena sekurwa rato mu 90 plus ona one gauro yabhururu ngatichiile ah ah ah wazviona here sahwira ah ah sahwira unzwawo sei mavhoisa Vanhu vadume kawo. Une kana maboobs awo. Kurembeza kawo. Ah, saka maavocado kaya. imadhare mukuti asi kukunzwaira imi mutorere mhosva yekuda kuroora varume ndokufemera mugodzi kaiko vanenge iwo mudhara mupfupi iwo nestructure kwakant wakatombosoft saka iwo wakatombonobata mabobs angu wakutondono ngebheka sina nje imhosva hombe mukoma pundu icase number ani kuye mudara imariko kana tiri kumazitare emazimo haiwawo usada kunena kurira mhoso apa ndimutore nemhoso imi makatiita zvo makatirowa daylight robbery hazovira hazovira dzora hasha hausi kuona nyaya iyi yaipa here ona kuseri kwesofa uko haa musazevezerane kapo tikutokunzwai matosungwa nemutemo izvezvi pakutoda mari apa mukanyenge warume imimi kwenyu kuda kunzi ndimi munogona kupinda neback door stereki hasori tatisina kuzoona kutadza kuona chii baba wakambona musikana akadai haa but kespecially one haa king amuteerere mimi mukutowedzera e kamani kudei munomu neakumani chii chakadaro chicho zvowu chicho zvowu